Shwmae bawb, fi wedi cyrraedd y maes carafaner eisteddfod a heb wneud vlog ers dros blwyddyn a o'n i'n meddwl pam lai fi yn yr eisteddfod. Greiddon ni'n eithwr, mwd bob man, fel chi'n gallu gweld. Ech, a fi. Ond mae'r hael mas. Amser i fi fynd am dro bach, fi'n credu. Dwi'n fi adael y garfan. Mae eisiau fi weithio mas pa specs i wisgo. Rain. Lliwgar. Enfys. Neu, o. Gan i weld. Rain. Oh. enfys bob tro, bant â ni. Cyn fi fyn, mi eisiau fi wneud yn siŵr bod popeth da fi. Pwrs, ffôn, Wellingtons. A mae'r mac yn y bag rhag ofon. Ond sy'n eisiau fe ar hyn o bryd, mae'n llachar, Yr hael yn gwenu. Fel chi'n chi gweld, mae fe'n fwdlyd beyond yma. Ond mae'r hael mas. Dwi'n fe, gwyddonle. Baneri, wnau'r llwyfan perfformio. Byddai'n enjoyo fyna yn y sbwri. Cowboys dros Botwnog yn warin yn y pnawn. Hyfryd. Reit, bant yn ni. Reit, tu ôl fi fan hyn, chi'n gweld maes B. Dyna ble mae pawb rhwng 16 mlwydd oed a 20 mlwydd oed yn mynd i fwynhau. Gigs, sîn roc Cymraeg, joio. Ond nawr dwi'n mynd i fynd ffrin i weld beth sy'n lawr fyna. Dewch 'da fi. Dyna y tŷ gwerin. Fy hoff le i ar y maes. Mae'n wych. Da ni'n mynd i weld Gwilym Bowen Rees na siwr o fod. Bach o gloc sio, bach o ddanso. Joio. Ble mae'r fynedfa? Pen arall y ca yn credu. Ond fi offi bod deder yn gynta. Gweld sio fath o le o hwnna. Chi'n gweld tu ôl fi fyna? peth gwyn fanna sy'n edrych fel box of atches. Dyna'r pafiliwn. O, le mae'r bobl pwysig yn cystadlu. Ond byddai ddim yn gweld rheina heddi. Fori felly. Fi wedi taw beirniad sy'n cerdded y flan fi. Achos Mae'r beirniaid yn dueddol i wisgo siwt a Wellingtons yn yr Eisteddfod. A mae fe'n dal llyfr, mae rhaid bod nhw'n bwysig. Hello. Newydd gyrraedd pentre bod Edern, a nawr fi'n gallu gweld arwydd bach yn gweud gigs cymdeithas. Dyma fe! Uh-oh, glaw wedi golchi'r geiriau i ffwrdd dros nos. Wps! Yn y pentre, fel arfer. Nosweithi gwych. Cymdeithas yr Iaith wastad yn rhoi gigs da ymlaen. Lle a fi bopo mewn un o reina nes mlaen yn yr wythnos. Ar ôl gweithio'n galed. Yeah. A dyma fi wedi cyrraedd y maes. Dyma fy vlog bach i o yr Eisteddfod, ond nid y maes ei hunan, ond popeth arall o gwmpas y maes. Ond fel chi'n lli gweld, dyma'r prif fynedfa. A os i chi yn yr Eisteddfod dydd Mercher, dewch i Babell Mentra Iaith Cymru, bydda i yna trwy'r dydd, a bydda i'n ei gweithdai flogio gyda plant a bobl ifenc. Fi'n gobeithio cael criw o'r de, criw o'r gogledd, a bod chi'n neud her vlog Cymraeg gyda'ch gilydd. Os chi'n ffansi do draw, dewch draw i Babell Mentrau erbyn hanner awr wedi deg, bore di Mercher. Música